Әссәләмү галәйкүм, газиз дин кардәшләрем! Гомәр ибн Хаттаб Аллаһ хозурына күчкәч, иң абруйлы мөселманнар, башка кешеләрнең дә уй-фикерләрен белгәннән соң, алты намзәт, кандидат арасыннан халифә итеп Госман ибн Гаффанны сайладылар. Әгәр без кешеләрдә була торган оялчанлык турында сөйләшсәк, монда иң зур үрнәк Госман булыр иде. Әгәр бер-береңә игелек кылу, ярдәмләшү, булышу кебек нәрсәләр турында сөйләшсәк, ул да Госман. Изгелек юлында мал-мөлкәтеңне сарыф итү, кешеләргә карата юмарт, киң күңеллеле булу, анысы да Госман. Төннәрен намаз укулар, Коръән укулар, дога кылуларны алсак, монда да иң зур үрнәк Госман булыр иде. Әйтерсең лә, Аллаһ Тәгалә кешедә була торган иң хәерле сыйфатларны шушы тән һәм җан эченә җыйды. Әлбәттә, бу Госманны күтәрү, мактау өчен арттырып әйтелгән сүзләр түгел, аның тормыш юлын өйрәнгән, Һәрбер кеше бу сыйфатларны аның үрнәгендә күрә. Госман сөекле пәйгамбәребез туып алты елдан соң дөньяга килә. Ул урта буйлы, эре сөякле, киң җилкәле, куе чәчле һәм сакаллы була. Аның чәчләре колагыннан аска төшеп торса да, Кешеләр башында бераз гына пеләше дә күренә иде, дип әйтәләр. Госманның әтисенең исеме Гаффән булды. Ул гарәпләр арасында бик танылган сәүдәгәр. Сәүдә нияте белән Сүрие җирләренә сәфәр кылган вакытта ул вафат була. Әнисенең исеме Гарвә, ул ислам динен кабул итеп, улы Госман хәлифәлек иткәндә Бакый йортка күчә һәм Госман әнисенең тәнен үз куллары белән ләхеткә иңдерә. Аллаһ Тәгалә Госманга уналты бала насыйп итә, аларның тугызы, ул, җидесе кыз була. Бервакыт Госман күңеле төшеп өендә утырганда, аның янына апасы керә һәм, Госман, күңелеңне күтәримме? дип әйтә. Госман, Син мине ничекләр сөендерерсең икән? дип сорый. Апасы, Аллаһ Тәгалә безгә Үзенең пәйгамбәрен җибәрде. Ул, безне Аллаһы Тәгаләнең Үзенә генә гыйбадәт кылырга чакыра, дип әйтә. Гарәпләрнең потларга, ташларга табынуларыннан тәмам бизгән Госман бу нәрсә белән кызыксына һәм ул, сөекле пәйгамбәребезне эзләп, өеннән чыгып китә. Юлында аңа Әбү Бәкер очрый. Госман аңа, Әбүбәкер, син ишеттеңме минем апамның нәрсәләр сөйләгәнен? Ул әйтә, Аллаһының пәйгамбәре килде, ди. Ул бер Аллаһка гына гыйбадәт кылырга, потлардан ваз кичәргә чакыра, ди. Әбүбәкер, Госман, синең апаң дөрес сөйли, син бит акыллы кеше. Күрәсеңме, халкыбыз нәрсәләргә табына? Кешеләр бит Ташларга, потларга табына. Ул ташлар бер нәрсә дә ишетмиләр, һичкемне дә күрмиләр. Ә пәйгамбәр бер Аллаһы Тәгаләнең үзенә генә гыйбадәт кылып, аңа гына кол булып яшәргә чакыра. Госман, Ә кем соң ул пәйгамбәр? дигәч, Әбүбәкер, Ул Мөхәммәд, дип әйтә. Шул вакыт Госман, Кайда соң ул? Әйдә аның янына барыйк әле, аны тыңлыйк әле, дип сорый. Сөекле пәйгамбәребез янына килеп, аның сүзләрен тыңлагач, Аллаһ Госманның да йөрәген ача һәм ул, Әшһәдү ан лә иләһә илляллаһ вә әннәкә расулуллаһ, дип иман китерә. Ул көннәрдә Госманга 34-35 яшь була. Госман тарихка Зиннурайн исеме белән кереп калды. Җир өстендә яшәгән бүтән бер генә кеше дә мондый исем йөртмәде. Бездә Зиннур исеме еш очрый. Зиннур ул нур, яктылык иясе дигәнне аңлата. Зиннурайн, бер түгел, ике нур Хуҗасы дигән сүз. Чөнки Госманга Аллаһы Тәгалә тормышында ике нур иясе булырга насыйп итте, сөекле пәйгамбәребез аңа, Госманга, үзенең яраткан ике кызын кияүгә бирде. Госман электән пәйгамбәребезнең кызы Рукайяны ошатып, аның кулын сораган булган, әмма сөекле пәйгамбәребез аны әтисенең бер туганы Әбү Ләхәбнең улына кияүгә бирә. Әлбәттә, бу хәл, болар барысы да исламга кадәр була һәм сөекле пәйгамбәребез кешеләргә үзенең пәйгамбәрлеген һәм яңа дин белән килүен игълан иткәннән соң, Әбү Ләхәб бөтен гаиләсе белән аңа каршы дошман булып чыга һәм улына сөекле пәйгамбәребезнең кызын куып чыгарырга куша. Шулай итеп, пәйгамбәребезнең яраткан кызы Рукайя иреннән аерылып, әтисе янына кайта. Бу хәбәр Госманга ирешә һәм, дөресен әйтергә кирәк, ул моңа бик сөенә. Берникадәр вакыт үткәч, пәйгамбәребез янына килеп, Госман Рукайяның кулын сорый. Пәйгамбәребез үзенең ризалыгын бирә һәм Рукайяның әнисе Хәдичә кызын Госманның Өенә озата. Госман үзе бик чибәр, күркәм йөзле була, Рокайя да аңа килешеп тора. Кешеләр аларның никахлары турында Мәккәдә Рокайя белән Госманнан да матуррак парны, матуррак никахны күргәнебез булмады, диләр. Сөекле пәйгамбәребез дә ул никах өчен бик сөенә һәм кызын бирер алдыннан аңа бик күп нәсыйхәтләр бирә. Бервакыт пәйгамбәребез аларның өенә килеп кергәндә, Рукайя ләгән өстендә Госманның башын юган була. Сөекле пәйгамбәребез, Кызым, Госманга карата яхшы бул, бөтен сәхабәләремә караганда, аның холкы минекенә якынрак, дип әйтә. Мөселманнар Мәккәдән Мәдинәгә күчеп ике ел үткәннән соң, Рукайя кызамык белән авырып, урын өстенә ята. Шул ук вакытта сөекле пәйгамбәребез мөселманнар белән Бәдер сугышына китәләр. Пәйгамбәрнең әмере белән Госман авырып ятучы хатынын саклап кала һәм Рукайяның авыруы көчәеп, ул үлер алдыннан әтисе белән Хушлашырга тели, әмма пәйгамбәребез кайтып җитә алмый һәм Госман Рукайяны әтисеннән башка җирли. Сөекле пәйгамбәребез Мәдинәгә кайтып җиткәч, кызының вафатын ишетә һәм кабере янына барып дога кыла. Сөекле пәйгамбәребез үзе дә зур кайгыда булуына карамастан, Ул Госман өчен борчылды. Аның ничек тә булса Госманның күңелен күтәрәсе килде. Бервакыт ул, аның янына килеп, Госман, синең өйләнәсең киләме? дип сорады. Госман, Әйе, диде. Шул вакыт пәйгамбәребез Госманга үзенең икенче кызы Өммегөлсемне тәкъдим итте. Әлбәттә, Госман мондый шатлыктан баш тарта алмады. Шулай итеп, Госман Зиннураин ике нур иясе булды. Һиҗрәтнең тугызынчы елында Өмме Гөлсем дә вафат булгач, пәйгамбәребез, Госманны юатырга теләп, Әгәр минем тагын берәр кызым булса, мин анысын да сиңа бирер идем, диде. Бу, пәйгамбәребезнең Госманны никадәр якын күрүе, никадәр яратуын күрсәтә. Госман ибн Гаффан бик бай була, әмма беркайчан да үзенең байлыгын садака итеп бирергә кызганмый. Бәлки шуңа да байлык аның артыннан үзе йөргән. Сөбханалла, Госманның биргән садакаларына карасаң, исең, акылың китә. Пәйгамбәребез Мәдинә шәһәренә күчеп килгәч, анда эчә торган суларның бик аз булуын күрә. Күп коеларның сулары начар була. Бердәнбер яхшы су Рум коесыннан чыга. Ләкин кое хуҗасы суны сатып кына бирә. Шулвакыт сөекле пәйгамбәребез ул кешегә, Бу коеңны җәннәттәге бер чишмә Бәясенә сатмыйсыңмы? дип әйтә. Анысы, Безнең шушы кыебыздан башка һич керемебез юк шул, дип акланырга тотына. Шулвакыт Госман бу кыены 35 мең көмеш тәңкә биреп сатып ала һәм, сөекле пәйгамбәребез янына килеп, Син миңа да ул кешегә вәгъдә иткән вәгъдәңне бирәсеңме? Дип сорый. Сөекле пәйгамбәребез, Әйе, ди. Шул вакыт Госман, Мин бу коены кешеләргә бүләк итәм, рәхәтләнеп файдасын күрсеннәр, дип әйтә. Әбу Бәкер хәлифә булганда корылык килә. Кешеләрнең ашарга икмәк запаслары бетә. Шул вакыт Сурия җирләреннән Госманның йөз дөядән артык Каруаны кайтып тшә. Һәр дөягә сату өчен капчык-капчык бодай төялгән була. Әлбәттә, шәһәр сәүдәгәрләре, каруанны каршы алып, тизрәк Госманның өенә җыелалар. Ашарларына беткән кешеләр дә, як акча янчыкларын тотып, Госманның өе тирәсенә киләләр. Ипи күрми тилмергән кешеләрне күреп. Госман сәүдәгәрләргә, Сез миңа күпме файда калдырырсыз? дип сорау бирә. Сәүдәгәрләр, Сиңа унга төшсә, без уникене бирербез, дип, Госманга чиста егерме процент табыш вәгъдә итәләр. Госман, Юк, миңа күбрәк тәкъдим иттеләр, дип әйтә. Сәүдәгәрләр, Ярар, алайсам сиңа унга төшсә, без унбишне бирербез, дип, аңа чиста илле процент

Сөбханалла, бүген күпме кешеләр, башкаларга килгән авырлыклардан файдаланып, ничек тә булса акча эшләп калырга тырышалар, ахыр чиктә үзләре дә байлыкларының бер рәхәтен күрмиләр. Госман хәлифә булып сайланганнан соң да үзенең бик күп игътибарын халыкны кайгыртуга юнәлтә. Еш кына намаз алдыннан кешеләр аның янына җыелышып, ул аларның эшләре, хәл-әхвәлләре, базардагы, әйберләрнең бәяләре турында сораша торган булган. Әгәр беренче булып Бәдер сугышы ветераннарына пенсияне гомер билгеләгән булса, иң беренче булып балаларга, яңа туган балаларга пособиеләрне Госман билгели. Госман ул, әйткәнебезчә, бик уңышлы сәүдәгәр була, шуңа күрә хәлифә булгач та ул казнадагы эш хакыннан баш тарта. Ләкин кайсы гына җирлеккә үзенең җитәкчеләрен, әмирләрен билгеләсә дә, ул аларга лаеклы эш хакы түләтә торган булган. Шулай ук җирле әмирләргә ул хәрбиләргә, бигрәк тә, бигрәк тә чик саклаучы пограничникларга яхшы эш хакын түләүне һәм ярты ел саен яңа кешеләрне җәлеп итүне таләп иткән, безнеңчә әйткәндә, контрактная служба оештырган. Әбу Бәкер һәм Гомәрнең эшен дәвам итеп, Госман кешеләргә хезмәт итү өчен бик күп чәчүлек җирләрен бүлеп бирә. Кешеләр алган уңышларының бер өлешен салым, зәкят, буларак казнага түләргә тиеш булалар. Сәләтле сәүдәгәр һәм икътисадчы, экономист җир бүлү, җир эшкәртү мәсьәләләрен шундый оста итеп оештыра, әгәр Гомәр вакытында чәчүлек җирләреннән, Казнага елына 9 миллион көмеш тәңкә кергән булса, ул 50 миллионга күтәрелә. Кайбер тарихчылар Гыйрак җирләреннән генә Госман вакытында казнага 50 миллион дирхәм көмеш тәңкә кергән дип язалар. Бер яктан казнага да файда булган һәм кешеләр дә зарланмаган, чөнки аларга хәләл кәсеп итәргә мөмкинчелек бирелгән. Бер караганда, халыкка шатланып, шөкер итеп яшисе генә, ләкин кешеләр арасында Госман төзегән имин җәмгыятьне җимерергә теләүчеләр дә барлыкка килә. Һиҗрәтнең утызынчы елларында Йәмәннән, яһүд кабиләләренең берсеннән Абдулла ибн Сәбә дигән кеше хәлифәгә каршы сәяси бер мәкерле хәрәкәт башлап җибәрә, ул берәм-берәм Сүрия, Мисыр, Куфа җирлекләренә барып, үз ишләрен таба һәм алар Госман һәм ул билгеләгән җитәкчеләргә каршы шушы хәрәкәтне, эшчәнлекне оештырып җибәрәләр. Һәм алты ел шушы хәрәкәт барганнан соң, алар көчләрен туплап, барча кешеләрнең хаҗда булулары белән файдаланып, Мәдинәгә киләләр һәм Госманның йортын биләп алалар. Хәлифәне саклау өчен аның янына тугры кешеләр җыела. Алар Госманга, ул баш тартучыларга каршы гаскәр җибәртеп, аларны тар-мар итәргә, юк итәргә киңәш бирәләр. Әмма Госман моның белән килешми. Ни өчен хәлифә үзен сакларга кешеләргә ирек куймады? Сөекле пәйгамбәребез исән вакытында, инде күптән, Госманның бу дөньядан ничек һәм кем кулыннан китәсен әйткән иде. Шуңа күрә ул, үзен саклар өчен, җыелган якын дусларын да кайтарып җибәрә. Алар күпме генә баш тартсалар да, хәлифә үзенекендә кала. Үлеменә бер көн кала Госман шундый төш күрә. Сөекле пәйгамбәребез Әбү Бәкер һәм Гомәр җыелышып бер табында утыралар. Госман да алар янына утырмакчы була, ләкин аңа, Син бүген безнең белән утырмассың, Иртәгә уразага кер, авыз ачарга безнең яныбызга килерсең, диләр. Изге җомга көнне иртә белән Госман уразага керде, үзенең матур киемнәрен киде, кулына Коръән алды һәм изге мәҗлескә хәзерләнә башлады. Баш күтәрүчеләр аның өенә ябырылдылар. Ахыр чиктә, алар акылсыз бер көтүгә әверелеп, Госманның өенә кереп, Аңа каршы кылыч күтәрделәр. 82 яшьлек бабайның изге каны кулындагы Коръән битләре буйлап таралды. Госман ибн Гаффән, үз гомерен корбан итеп, меңләгән кешенең каны түгелүен һәм лаексызларның җитәкчелеккә килүләрен туктата. Аллаһ Тәгалә Госманнан, аның гаиләсеннән Разый булсын. Исән, имин булыгыз.